Nawr, erbyn hyn, chi'n gallu creu lluniau yn uh, Fireworks, chi'n gallu mewnforio a copio glidio lluniau o'r UE, um, ond mae ffordd arall i chi'n gallu tynnu llun ar um, Fireworks hefyd. Nawr, y ffordd yma i ni'n defnyddio y vector tool sy'n sydd fan hyn. Nawr, os ych chi'n gyfarwydd gyda rhai animeiddio sydd ar y teledu, dydyn nhw ddim yn tynnu llun pob peth fel hyn, maen nhw'n tynnu llun y pethau mewn siape. Ac os fi'n mynd fan hyn i'r Eclipse tool, gallai gwneud gwyneb fan hyn, a dwi e ddim yn edrych o'r gwyneb ar hyn o bryd, achos dwi e ddim yn uh, lliw eich gwyneb, os o clicau'r lliw yna, Ac wedyn, beth dwi'n mynd i wneud wedyn ydy, dwi'n mynd i clicio ar y cylch, uh, well, clicio bant o'r cylch yna, a wedyn clicio ar y cylch um, eto, a dwi'n mynd i gwneud cylchau gwyn, a mae'r cylchau gwyn hyn fod cynrychioli barf, oce? Okay? Ac uh, gallai mynd fan hyn. Nawr, a'r problem yw, achos mae'r cefndir yn gwyn gyda fi, chi ddim yn gallu gweld y barf yn dda iawn, a so beth ydyn nhw, fi'n mynd i wneud nawr, dwi'n mynd i newid y cefndir, so modify canvas colour, a dwi'n mynd i newid e i match hwnna. A nawr, fi'n gobeithio, chi'n gallu gweld hwn, oedd yn edrych fel uh, barf, gobeithio fod e. Ac beth dwi'n mynd i wneud nawr ydy rhoi cilch yn y canol, a wedyn dwi'n mynd i lliwio hwnna mewn rhywun lliw ar um, a'r croen, nawr chi'n gwneud y croen yn drwllio chi, yes, so much. Um, cofiwch mae'r Simpsons yn melyn. Ac wedyn dwi'n ei wneud fwy o liwiau, nech siŵr bod yn matcho fan hyn. Ac beth dwi'n mynd i wneud nawr, ydw dwi'n mynd i wneud hat Sean Corn. So ar gyfer het Sean Corn, dwi'n mynd y gros fan hyn. Ond, ydych chi'n sylwi, dwi e ddim yn perffaith. So, dwi'n gallu gwasgu'r er, saith gwyn hyn fan hyn. Ac dwi'n gallu pwysio pethau mewn. Ac okay, chi'n gweld beth fi'n neud? Dwi'n gallu pwysio pethau mewn a newid siap pethau. So nawr fi'n gobeithio chi'n sylwi bod yn edrych yn fwy fel siap y het Sean Corn a lle mynd fyna. A ni, gallai jyst stretcho fe mas i wneud e'n edrych yn bach yn, uh, bach yn well i fe. Ok. A wedyn y peth olaf fyddai'n gwneud ydy ychwanegu un arall ar y top, ond y tro yma fyddai yn wneud e yn coch. A jyst i wneud e i matcho fan hyn. So mae het Sean Corn gyda fi uh, fan hyn, a beth gallai ei wneud yw ychwanegu rhagor fyna os o'n ise. Ac um, cofiwch, mi yn gallu newid rhain So nhw maen nhw'n matcho lan a gallai jyst tynnu nhw lawr os fi se jyst i edrych fwy fel uh, het Sean Cor. Okay? A gyda bach o waith, falle bydd hwnna nawr yn edrych yn, uh, yn well. Okay? Nawr, ar ôl wneud hynny, gallai wastad gwasgu uh, eiriau arall ac rhoi un gwyn ar y diwedd. A wedyn na gyd gallai wneud wedyn yw cwpl o rhai gwyn fan hyn. Ac wedyn cwpl o rhai D. Just ar gyfer y llyged. Okay. Nawr, os fi'n copio a gludo, fi'n gallu defnyddio'r saethau wedyn jyst i symud llygad o gwmpas. A wedyn, dyna ni. Sôn corn, un wedi gwneud yn defnyddio'r lliwiau um, sydd gyda ni fan hyn. Gawn ni weld pa lliwiau sydd gyda ni. Fan hyn mae push paint ac un wedi gwneud gyda'r vectors fan hyn. Ac wrth gwrs, chi'n gallu cyfuno'r ddau os ych chi eisiau i creu'r llun. Nawr, yn ffodus, mae Sean Corn nawr angen lliwio mewn yr barf. So dwi'n lliwio mewn y barf yn wyn fyna a lliwio'r mewn fan hyn. So mae dau Siôn Corn 'da ni nawr. Nawr, cofiwch, amser chi'n rhoi'r gwaith mewn, bydd angen i chi rhoi Nadolig Llawen, Blwyddyn Newydd Dda, ac hefyd pryd mae'r ysgol yn dechrau nôl yn mis Ionawr. So dyna diwedd yr um, gyfres hyn o fideos. Os mae rhywbeth i chi se uh, gwybod neu chi ddim deall, gallwch chi anfon neges i fi. A cofiwch, hoffi'r fideos uh,